Di zuɣu n nyaŋla naabila bila naabila naa biɛɣu siɣilan n bala naa buɣu shɛli tam kuɣuli siɣilan n bala naabila ŋmarigi siɣilan n bala Naawuni maa n chɛŋ ka naa dɔni Dagbaŋ ti nyɛli ka nira ʒini yɛri gbaŋ n kpalim nam ni ti ni daa yɛn nyɛli ti daa nyɛlimi ka naa zoligu kani ka o zuui zɔŋ O ni daa ʒiri gbaŋ o daa bi yiɣisi ti ni ti yɛn yɛli ti yaba ni a luri o zuyu ti tuɣiri ŋun daa ʒiri o ba gbaŋ n-zaɣisi yiɣisibu. Ti ni ti lee yɛli ti nyɛli mi ti yaba ni Abila Naɣibiɛɣu ka o ʒiri o ba daa ku ba Nantoo gbaŋ n-zaɣisi yiɣisibu. Ti ni ti lee yɛli ti nyɛli mi ni Aburushatan Kuɣili Ka o ʒini o ba ni alaasa nti pari di gbaŋ n-zaɣisi yiɣisibu. Ti ni ti leei yɛli, ti yɛlimi ti yaba Naabila ŋmariga ka o ʒini o ba ni a mahimaŋbili gbaŋ n-zaɣisi yiɣisibu. Dizuɣu Naa Mahimaŋ kurili kɔndaa kani ka Naa Danzɔri kuɣili ka o ʒini gbaŋ. n chaŋ n ti deei Miɛɣu to Miɛɣu maa ka o dira n ti zaŋli n yiɣisi n chaŋ ti niŋ ni a Kpewaa o ko n ʒini yɛni gbaŋ ka yiɣisi ka lahi labina a mi yi lahi zuɣu be Miɛɣu lana bila ni a mi mali tiŋ ka a doli a yaba ni a bi lahi ŋmarigi a siɣilan daa yɛli Naawuni yɛli niŋda ninsalinim bi jɛri suli. Miɛŋgbaŋlana naa o pahi maa zuɣu suŋ. Zuŋɔ ti ya ba naa mahim man bila o na mali bidibisi ka bɛ be nam puuni. Nabia Andani naa mahim man bil bia m-bala. Nabia Alaasani naa mahim man bil bia m-bala. Nabia Ziŋnaa naa mahim man bil bia m-bala. Lala n-lan nyɛli Naa Mahim Mari Wɔri Wubisima Tabia Maŋkaanu. o biɛhi anahi bɛ na be bɛ nyɛvili puuni. Dinzuɣu Naa Babirim Nyaŋlan ni kani ŋɔ, Nabiaa Alaasani ŋuni m-paya ka bɛ booni o Ŋmila. Lala n-lan nyɛli ka ti lahi mali Nabiaa Alaasani waa puli. Lala n-lan nyɛli ka ti lahi mali Nabiaa Bilaal. Lala n-lan nyɛli ka ti mali Nabia Yaakuba ka bɛ zaa nyɛ Naa Mahamari bihi kamani Naa Mahamambili bihi ni kali ba shɛm ŋɔ. Ban zaaha Yawɛ Naa bila naɣ biɛɣu, o kur jɔɣu maa m-bala maa. Yawɛ Naa mahi man bila, o kur jɔɣu maa m-bala maa. Di zuɣu Dagbaŋ kali ŋɔ mi, di ti soli ni yani m-bɔŋɔ, karigi m-bɔŋɔ, saviligu m-bɔŋɔ, mɛŋ m-bɔŋɔ. Bɛ pirili mi buyi yi, zaŋ dibaayi ti n-yaba a buri yili, ka zaŋ dibaayi ti n-yaba a daan yili. Di zuɣu yi bi nya a? N daa n-yɛl a ni a bu kaya ni o bɔrila ŋun maani o je ŋun saɣinda ŋuni m-bɔbiri yɛm ni a ba kpɛma di kɔvili o niŋ daŋdaŋ daambiɛ Naawuni niŋ kpɛma wunna ni a sabligu ni a bilaa zuɣu yɛni ni sabligu. di bela n yaba n daayinima sani. Lala n-lan nyɛla ka kariga ŋun balisi gba ku ʒini tiŋ Dabuɣilan Naa. Yin yaa ŋun gali n-yɛn ku gali mɔɣin Dabuɣilan Naa bie mɔni tiŋkpaŋa Karinaa Abilaai nti pahi ti yaba Nyaŋlana Abilaai soli din viɛla din nyɛ dooniba ŋun gba n-lahi kani o zuɣu ni a ba kpɛm kari naa m-bɔŋɔ ni a ba piri mɛŋ lan m-bɔŋɔ diba yɔŋɔ ka bɛ gbuba ka n dani yaai naa m-bɔŋɔ ni a ba kpɛm sabigi naa m-bɔŋɔ ka bɛ gbubi diba yɔŋɔ di zuɣu mɛŋ ni lu kamaa din lu ŋɔ ŋun kam nyɛ yaai naa bia a nam m-bala a yɛn yimina nti sɔɣi ka bo a mi yaai ni a ba piri tampiŋlana yaai naa bia m-bala ni a dani zoli kurili bia. O yɛn sɔɣila tampiɛŋ ka bo o nam n-lu maa. Naa Bapira Tuɣilana, Naa Danzoli Kuɣili bia m-bala. O yɛn sɔɣila Miɛŋ ka bo o ba yili m-bala maa. Lala n-lan yɛli, Miɛŋlan Yakubu Zuu ŋun diri kpa tiŋa, Girigidari Mɔɣili Naa, Naa Buŋ Yɛllɔɣu Naa. Zaambɔgu takɔri naa daŋdaŋ nyoligu Mɛŋa Yakubu bia m-bala. O yɛn sɔɣimi ka bo di zuɣu lala n-nyɛ li. Mɛŋgbaŋ la naa Laa sani o ba yili m-bala. O yɛn sɔɣimi ka bo Kandani Yaan Naa ka o yuli. Ban sɔɣi ka bɔri ŋɔ maa, ŋuni ka Mɛŋ maa leei kpini? Domi kali maa yɛliya ni yaa naa bee ko bani n-diri mɛŋ. Di zuɣu a ba yi di mɛŋ kpalim a ni tooi sɔɣi li. Amaa a yi lahi nya yaa naa bia a ni tooi sɔɣi ka bɛ lee mali mɛŋ gbaarila ŋun nyɛ yaa naa bia. Di zuɣu a ba yi kpalim mɛŋ ka mɛŋ lahi kani, kaman mɛŋ lahi ni kani ŋɔ ka a yina ni a bo. Dagbam bɛ ni a yi niŋ a yaa ka nara bi domi a ba yili nyɛli zuɣu. Amaa a pala ŋun diri li. Dagbam kali bɛ ni yɛli shɛm, Naɣila, yaa naa bia, zuŋɔ yaa naa bihi ban diri yaa naa kparibɔri, bɛ galisiya. Ti yaba ni a bakpɛma kari ni a bi lahi yaa naa bia m-bala. Naa Bapira, tampiŋ lana la a sani, yaa naa bia m-bala. Naa Bakpɛma, yoona abila, yaa naa bia m-bala. Naa Bapira, tuɣilan mahimaŋ, yaa naa bia m-bala. Lala n-lan nyɛ li. Ɛɛh Gbirimandana, Gbirimandana Yakuba, yaa naa bia m-bala. Kushɛlana Aduna. Yaa Naa bia m-bala ban zaa ha nyɛla ban ni tooi sɔɣi ka bo mɛŋ. Ka Yaa Naa yuli din simdi so ka zaŋ mɛŋ maa ti, Laabirida ka n ni pun yɛli maa yani, Saviligu nyɛ ba andaannim suli, Kariga mɛŋ nyɛ ba aburiyinim suli, dinzuɣu mɛŋ lan ni kani ŋɔ. N dan ya a ni a ya yuli la n yaba a buri yili maa miɛŋ maa din simdi so ka o zaŋ ti o. Din yɛn chɛ ka kali maa na kul nyɛla savuligu mini yɛni, kariga mini miɛŋ ka bɛ diri nam maa ni suhudoo. Kukoli na niŋ waɣiligu yinoyino yɛligu zuɣu jɛri ni niŋ yɛndana Bagurinaa.